ברוכים הבאים, ברוך השם מען פאנגט אן די דריטע שיעור דא אויף שאלות ותשובות פון דעזיינינג סוקסעס בעזר השם, א גרויסן שכוח יעדער איינער פאר די פידבעק פאר ביז יעצט, א גרויסן שכוח פאר יעדער איינער וואס האט אריינגעשיקט שאלות, עגעין אויב ווילט עטץ מען זאל אדרעסן ענקערע שאלות, האסט עפעס א ספעסיפיק זאך וואס דו פילסט אז דו וואלסט ווען געוואלט מען זאל דא אדרעסן לייוו,

כ'גיי אנהייבן היינט קודם מיט א זאך וואס אונז האמער גערעדט פאריגע וואך וואס דאס הייסט טיים וועליו אוו מאני אז ווען א מענטש האט געלט היינט צוטאגס ער סעיווט א דאלער ער סעיווט הונדערט דאלער טויזענט דאלער וכדומה וואס ער וואלט ווען נישט געדארפט ספענדן און ער ספענדט יא האט ער נישט נאר פארלוירן די טויזענטער האט ער נישט נאר פארלוירן די געלט וואס ער האט געספענדט נאר ער האט אויך פארלוירן אלעס וואס דאס וואלט ווען געקענט ברענגען און איך וויל מיך צו דעם באציען קודם ווייל כ'האב באקומען א מעסעדזש פון איינעם וואס האט אויסגעהערט דאס וואס ער זאגט אזוי, אז היינט אינמיטן פארן אויפן וועג האב איך אויסגעהערט די שיר פון קול מבשר ווען דו האסט גערעדט פון דעם אז מענטשן טראכטן נאר פון די ווערט פון געלט לויט וואס ס'איז היינט און נישט וואס ס'גייט זיין דאון די ראוד, און איך האב מיך דארט געזען. איך צאל מיינע בילס זייער שפעט, נישט ווייל איך האב נישט די געלט עס צו באצאלן, פשוט ווייל איך האב נישט קיין נערוון צו באצאלן קיין בילס, און לעקאווע דעם, אנשטאט צו צאלן געוויסע בילס וואס איך דארף באצאלן יעדע חודש, צאל איך עס יעדע דריי פיר חדשים, און יעדעס מאל איז דא דארט א פופציג דאלערדיגע פענעלטי, א לעיט פי, ווייל איך צאל עס שפעט. און איך בין זיכער אז אויף די וועג זאמלט זיך אן פאר מיך בערך צוויי טויזנט דאלער א יאר וואס איך ספענד, וואס איך וואלט ווען נישט געדארפט ספענדן, נאר ווייל איך בין פויל. און נאכן שיעור וואס ער האט עס אויסגעהערט האט ער געמאכט א חשבון אז עטליעסט צוויי קינדער דאס א אינגערמאנטשיקל פון פֿינף און צוואַנציק יאר האט ליז צוויי קינדער, גייט ער בעזר השם קענען חתונה מאכן, נאר וועגן די איין קליינע טשעינדזש אין זיין לעבן אז ער גייט פון היינט און ווייטער צאלן זיינע זאכן צייטליך. איך וויל צולייגן אז אויב וואלט ער עס נישט חתונה געמאכט קיין קינדער פון עס נאר אוועקגעלייגט פאר ריטייערמענט און דו לייגסט צו א סימפל סיקס, סעווען, עיט פערסענט ריטערן אויף די געלט און וועסט עס אויף עפעס א וועג, איז עס סאך מער ווי חתונה מאכן צוויי קינדער, די גאנצע ריטייערמענט קען זיין געפאנדעד, קענסט דיך דערזעהן מיט א האלב מיליאן דאלער עקסטער פון רעטייערמענט נאר דורך דעם קליינעם טשעינדזש. ס'איז א מורא'דיגע מורא'דיגע וויכטיגע זאך און די אינגערמאן האט עס גוט ארויסגעברענגט און הלוואי זאל עס יעדער כאפן, ס'איז אזא שאד, דו טרענספערסט אריבער אזויפיל געלט, מענטשן טרענספערן געלט פון זיך אריבער צו פיינענשל אינסטיטושענס, צו קרעדיט קארדס, צו בילס, צו זאכן סתם פאר לעיט פיס, פון פארשלעפטקייט, און די קליינע חילוקים, אז מ'מאכט איין קליינע טשעינדזש מיט די קליינע חילוקים, קען עס מאכן א עמעזינג עמעזינג עמעזינג דיפרענס, סאו האב איך הנאה אז די יונגמאן האט עס גענומען צו זיך און הלוואי זאל עס יעדער נעמען. יעצט וויל איך רעדן פון נאך איין נקודה פאר אונז גיין מיר אריין אין די שאלות, ס'איז דא זייער אסאך שאלות און איך וועל פרובירן אנצוקומען צו וויפיל איך קען, איך וויל אריינגיין אין א נקודה וואס ס'ווערט אנגערופן רעלאטיוו רעלאטיוו בעסיקלי איז א זאך וואס ס'מיינט אז מ'דארף קאמפעירן איין זאך צום צווייטן. זייער אסאך מאל קומען מענטשן צו מיר און פרעגן מיר, חיים זאג מיר, ס'לוינט זיך צו טון דאס און דאס און דאס? ס'לוינט זיך צו קויפן אינשורענס? ס'לוינט זיך צו אינוועסטן געלט? ס'לוינט זיך צו פארן ויקעישן? ס'לוינט זיך דאס? ס'לוינט זיך יענץ? מ'קומט מיט שאלות, וואס זאל איך טון? ס'מאכט סענס צו טון געוויסע פיינענשל זאכן וואס איך טו? אדער נישט. און די די די שאלה וואס איך פרעג אייביג צוריק פון דעם מענטש, פון דעם קלייענט וואס ער פרעגט מיך אזא זאך איז, וואס איז די אנדערע אפשען? דאס הייסט אין אנדערע ווערטער, ס'מאכט סענס צו אוועקלייגן געלט דארט און דארט און דארט, אדער נישט? זאג איך אים די קשיא איז נישט צו ס'מאכט סענס יא אדער ניין, די קשיא איז צו ס'מאכט סענס דאס צו טון אדער צו טון עפעס אנדערש. אין אנדערע ווערטער זאג מיר אז ווען דו וואלסט ווען נישט געטון דאס וואס דו פרעגסט מיך אויב ס'מאכט סענס צו טון, וואס וואלסטו ווען דעמאלטס געטון? אויב איז דיין שאלה צו ס'מאכט סענס אוועקצולייגן געלט דארט און דארט אדער קויפן טשולענט מיטעס, איז עס איין מין תירוץ. אויב די קשיא איז צו ס'מאכט סענס אוועקצולייגן געלט דארט און דארט אדער עס אוועקלייגן אויף א אנדערע פלאץ, איז עס א אנדערע מינע קאנווערסעישאן. סאו יעדע זאך דארפסטו קאמפעירן צו וואס איז די אנדערע אפשען. און ס'איז זייער א וויכטיגע קאנצעפט דאס, ווייל זייער אסאך מענטשן מאכן געוויסע דעסיזשענס אן דעם וואס זיי האבן די גאנצע פיקטשער אין פראנט פון זיך. ווען דו מאכסט דיסיזשענס אן דעם וואס דו האסט די גאנצע פיקטשער אין פראנט פון זיך איז כמעט נישט מעגליך נישט צו מאכן קיין טעותים ווייל דו ווייסט נישט באמת וואס ס'מאכט סענס צו טון און וואס ס'מאכט נישט סענס צו טון אבער ווען דו פאנגסט אן צו קוקן אפשענס איז טאמער א מענטש איז טאמער א מענטש האט א אפשען ס'מאכט סענס אוועקצולייגן געלט אויף א פלאץ אדער עס צו פאטשקענען פיין אוודאי פארוואס זאל ער עס נישט אוועקלייגן אויב דו קענסט עס טון טאמער איז די אפשען צו ס'מאכט סענס צו צו פארן וויקעישן אדער אוועקלייגן געלט, אויב דארפסטו נישט די וויקעישן פארוואס זאלסטו נישט אוועקלייגן די געלט, טאמער די טאמער די די די כ'רעד מ'רעדט נישט יעצט איינער וואס האט אנלימיטעד פאנדס, סאו אייביג דארפסטו קוקן וואס איז די אפשען וואן און וואס איז די אפשען טו און לויט דעם איז סאך גרינגער צו מאכן דעסיזשענס, סאו די אנדערע די אנדערע וואך וויל איך בעזר השם קאווערן א אנדערע קאנסעפט וואס איך זעה זייער אסאך מאל צווישן קשיות און צווישן די שורות פון געוויסע קשיות, און איך האב שוין אויך געשמועסט מיט אנדערע מענטשן וואס געבן לעקטשורס, וואס געבן סעמינארס, וואס געבן געוויסע הדרכה אין געוויסע עריעס, און איך האב עס איבערגעשמועסט מיט זיי, עס איז א גרויסע לעק וואס איז דא ביי אונזער עולם וואס איך פיל אז מען דארף רעדן פון עס, און דאס איז, ווען דארף מען זיין סעלפיש, און ווען דארף מען נישט זיין סעלפיש, ווען דארף איך קוקן אויף מיר, און ווען דארף איך קוקן אויף יענעם, עספעשעלי ווען ס'קומט צו געוויסע שיעורים וואס מען גייט, געוויסע לעקטשורס וואס מען נעמט, איז עס א וויכטיגע זאך דורכצושמועסן. און יעצט וויל איך אריינגיין אין געוויסע קשיות וואס איך האב באקומען. איז קודם האב איך באקומען א קשיא פון איינעם וואס איך האב געפילט אז ס'איז זייער א רעלעוואנט קשיא וואס זייער אסאך מענטשן האבן און ס'איז אויך געווען בנוגע צו פאריגע וואכעדיגע שמועס. סאו דער איד זאגט אזוי, קודם, איך באדאנק דיך זייער שטארק פאר די קאנווערסעישאנס, איך פיל ממש אז די ראטעוועטס דורות, יעדע ווארט וואס די זאגסט דא קען ממש ראטעווען דורות און שכרך הרבה מאוד. און דער איד וויל זיך אבער באציען צו וואס אונז האבן פאריגע וואך גערעדט, א יונגערמאן האט פאריגע וואך געפרעגט וויאזוי איך קען דזשענערעיטן פעסיוו אינקאם. פעסיוו אינקאם מיינט וויאזוי קען איך האבן אינקאם אן דעם וואס איך זאל מיט מיינע צען פינגערס דארפן ארבעטן צו ברענגען די געלט. כ'האב עס זייער שנעל געענטפערט, מיינסט אפשר צוויי דריי מינוט האב איך גערעדט פון עס? און די אינגערמאן טענה'ט אז יעדע ווארט וואס אונז האמיר גערעדט פאריגע וואך ביי דעם שמועס וואלט מען געקענט מאכן צען עקסטערע לעקטשערס נאר פאר דעם. ס'האט אויסגעזען פון מיין רעדן פאריגע וואך אז ס'איז זייער סימפל, אבער באמת איז עס זייער זייער וויכטיגע נושאים וואס מען דארף סאך מער עלעבערעיטן אויף יעדע איינע נקודה פון דעם. און אויסער דעם זאגט ער אז איך האב גערעדט פאריגע וואך וועגן די זאך אז מען דארף האבן עדיוקעישן, און איך האב גערעדט פון דעם אז גיי צו איינעם וואס האט מצליח געווען, גיי צו א משפחה, גיי צו א חבר, גיי צו א טאטע'ס חבר, גיי צו איינעם וואס איז נאנט מיט דיר און רעד צו אים וועגן די זאך פון עדיוקעישן, בעט אים, טו מיר א טובה, איך וויל מצליח זיין, העלף מיר איך זאל מצליח זיין, דער גמ' טענה'ט, איטס איזיער סעד דען דאן. פארוואס? ווייל ס'איז דא זייער אסאך מענטשן וואס זענען מצליח אבער זיי האלטען נישט ביים שעירן בשום אופן אינפארמעישן מיט א צווייטן, זיי זענען זייער סעלפיש מיט דעם, זיי האלטען עס ביי זיך, קען זיין זיי האבן מורא אז מען גייט זיי נעמען, קען זיין זיי האבן מורא אז אז אז אז זיי גייען פארלירן זייערע דיעלס, וואטעווער די סיטועשן איז, מענטשן ווילן נישט שעירן. איז די אמת איז, קודם פאר איך גיי אריין צו די ערשטע קשיא וויל איך זאגן אז ס'איז דא א גרויסע חלק פארוואס כ'האב עס ארויפגעברענגט איז עס געווען וועגן מענטשן וואס זענען יא מצליח, כ'האב נישט נאר גערעדט צו די מענטשן וואס זענען נישט מצליח נאך, און זיי דארפן הילף פון די מענטשן וואס זענען מצליח, איך האב אויך גערעדט צו די אינגערמאן וואס דער אייבערשטער האט דיך געהאלפן אז דו ביסט יא מצליח געווען, ביסט זיכער אז דו קענסט צוריקקוקן געוויסע מענטשן וואס דו קענסט באדאנקען ווייל זיי זענען געווען אין דיין לעבן ווען דו האסט זיי געדארפט און זיי האבן דיך געהאלפן מיט וואס דו האסט געדארפט, זיי האבן דיך געעדזשוקעיט ווען דו האסט געדארפט, זיי האבן דיך סופארטעד ווען דו האסט געדארפט, זיי האבן דיך געקאוטשט, געמענטארט, און כדומה און כדומה, און יעצט האט דער אייבערשטער דיך געהאלפן אז דו שטייסט דא, און דא איז דא א אנדערע אינגערמאן וואס ער דארף הילף, זע אים צו העלפן, זע אים צו העלפן אריינגיין אין ביזנעס. איז כ'האב געמיינט צו רעדן צו די מוצלח'דיגע מענטשן, העלף ארויס די מענטש וואס דארף דיין הילף, און אויסער דעם איז דא זייער אסאך עלטערן אפילו, עלטערן ווילן די קינדער זאלן מצליח זיין, די מען כאפט נאר נישט אסאך מאל אז דו האסט געוויסע נאלידזש, דו האסט געוויסע עקספיריענס, געוויסע הצלחות אין דיין לעבן וואס דו האסט מצליח געווען, און וואס דו קענסט העלפן דיין קינד מצליח זיין, יעדער טאטע, יעדער מאמע וויל אז די קינדער זאלן מצליח זיין, זע צו העלפן דיין קינד, זע אים צו עדיוקעיטן, זע אים צו אנהוקן מיט איינעם וואס דו פילסט בעיסד אויף דיין, דו ביסט שוין עלטער פון דיין קינד, זע אים אנצוהוקן מיט איינעם וואס דו פילסט ער קען דיך העלפן צו מצליח זיין, אפשר אין די עלטערע עידזשעס איז דא מער מענטשן וואס זיי וואלטן גערן געשעירט, אפשר ריטייערטע מענטשן אפילו, סאו ס'איז דא א פלאץ פאר דעם, באט איך אגרי מיט דעם אינגערמאן אז ס'איז אנפארטשענעטלי דא זייער אסאך מענטשן וואס ווילן נישט שעירן, און מ'דארף טרעפן די מענטשן וואס ווילן יא שעירן און ווי. וואס דו פרעגסט די שאלה זיי דאך מקבל אז ווען דער אייבערשטער וועט דיך העלפן און דו וועסט מצליח זיין, וועסטו זיין פון די מענטשן וואס ווילן יא שעירן. סאו האט די אינגערמאן געבעטן מען דארף עלעבערעיטן פון דעם, סאו איך וועל רעדן פון דעם אפאר מינוט, איך גיי נישט רעדן פון דעם צו לאנג, ווייל דו דארפסט פארשטיין אז יעדע זאך, אזוי ווי ער האט געזאגט, יעדע ווארט פון דעם קען זיין א עקסטערע שיעור, עקסטערע צען שיעורים, אזוי ווי יענער האט געזאגט, מען האט גערעדט וועגן ריעל עסטעיט, מען קען האבן פעסיוו אינקאם, אינקאם וואס ס'קומט אליין אן דעם וואס מ'זאל ארבעטן, דורך דעם וואס מ'טוט ריעל עסטעיט. אוודא דארף מען וויסן וויאזוי מ'טוט ריעל עסטעיט, וואסערע מינע ריעל עסטעיט, וויפיל געלט דארף מען האבן צו טון ריעל עסטעיט, ווען איז עס א גוטע דיל, ווען איז עס נישט קיין גוטע דיל, בין איך רעדי פאר עס, בין איך נישט רעדי פאר עס, וועלכע געגנט זאל איך עס טון? וכדומה וכדומה. קרעדיט, מען דארף האבן גוטע קרעדיט, וויאזוי בויט מען אויף קרעדיט, וואס זענען די פעקטארס פון קרעדיט, ווען דארף מען אנהייבן צו ארבעטן אויף די קרעדיט, דארף איך ווארטן ביז איך דארף שוין די דיל, אדער דארף איך פון אלס בחור, פון אלס אינגערמאן, פון גראד אנהייבן צו ארבעטן אז איך זאל האבן גוטע קרעדיט, ווען דארף איך אנהייבן צו ארבעטן? איך למשל, יעדע קינד, א קינד ווערט זיבעצן אכצן יאר פאנג איך אן צו ארבעטן אויף די קינד'ס קרעדיט, איך לערן זיי אויס וויאזוי עס צו טון, כ'לערן זיי אויס וויאזוי צו וויאזוי צו וואטשן קרעדיט, וואס ס'מיינט קרעדיט, צו בויען א קרעדיט פראפייל, דאס טוט מען גראד ווען די קינד ווערט אַכצן יאר זאל שוין זיין אנגעהויבן די פראסעס, נישט אז ווען מען דערמאנט זיך אז מען דארף עס שוין, דעמאלטס קען עס שוין זיין זייער שפעט, סאו וויאזוי טוט מען עס, מען דארף האבן אסאך עדיוקעישאן אויף דעם, וויאזוי אינוועסט מען אין ביזנעס, כ'האב געמענטשענט מען קען אינוועסטן אין ביזנעס, וויאזוי אינוועסט מען אין דיווידענד, וויאזוי אינוועסט מען אין דיווידענד פעיאינג סטאקס, ס'דא געוויסע מינע סטאקס וואס איז נישט אזעלכע ריסקי סטאקס, וואס מען קען האבן געוויסע דיווידענדס וואס ס'קומט א אינקאם אן דעם וואס מען דארף ארבעטן, באנדס איז דא, די אלע זאכן האב איך געמענטשענט זייער זייער שנעל לעצטע וואך. איך גיי נישט יעצט אריינגיין צופיל אין דיטעילס ווייל איך קען נישט מעגליך אין די ביסל צייט וואס אונז האמיר דא אז איך זאל אריינגיין צו שטארק אין דיטעילס באט וואס איך גיי יא טון איז לכבוד דעם וואס די אינגערמאן האט עס געפרעגט און איך בין זיכער אז דאס ליגט אויפן קאפ פון זייער אסאך מענטשן ווייל אן דעם וואס מען האט די טיפע נאלעדזש פון דעם אן דעם וואס מען האט די טיפע אנדערסטענדינג פון אלע אלע דיטעילס איז עס זייער א דעינדזשערעס געים און מען כמעט נישט מעגליך אנצוקומען צו מער אויף גערעדט און ס'ווייניגער אויף למעשה סאו וואס איך וואלט ווען סוג'עסטעד איז איך געב ענק נאכאמאל די נאמבער טעקסט אריין לאטס א וואויסמעיל אדער שיק א אימעיל אויף וועלכע פון די סאבדזשעקט וואלט עטס געוואלט מען זאל ווען הערן מער צו ס'איז ריעל עסטעיט צו ס'איז קרעדיט ביזנעס דיווידענדס באנדס, און כדומה וכדומה אדער עני פון די אלע עריעס און פיינענשעלס פון פעסיוו אינקאם וואס דו פילסט אז ס'וואלט ווען געווען א תועלת אז דו זאלסט ווען הערן מער און אז איך באקום גענוג ריקוועסטס פון גענוג מענטשן אויף דעם וועל איך עס איבערגיין און זען צו ס'איז מעגליך צו מאכן עפעס א ספעשל לעקטשור אפשר נישט אין די וועכנטליכע קול מבשר זאך פון קיו ענד עי פון קוועשנס און ענסערס אפשר וועט מען מאכן א עקסטערע זאך כ'וועל זען וויאזוי די סטראקשור זאל זיין צו כ'וועל עס קענען מאכן צו ס'זאל זיין א לייוו זאך צו ס'זאל זיין אויך א טעלעקאנפרענס כ'וועל איבערגיין די אפשענס, אבער איך וואלט אבער קודם געוואלט וויסן וויפיל מענטשן איז דא א אינטרעסט אויף עס, לאטס מיך וויסן, אדער ביים שיקן די אימעיל צו ask at chaim eckstein dot com, ask at c h a i m e k s t e i n dot com, אדער לאז א מעסעדזש אדער שיק א טעקסט צו אייט פאר פייוו, פאר וואן אייט, פייוו זירא טרי סעווען, און בלי נדר אז ס'וועט אריינקומען גענוג ריקוועסטס וועל איך זען וואס מ'קען מאכן צו אביסל מער ברענגען עלעוועיטן די עדיוקעישאן פארן היימישן עולם איבער די אלע נושאים. יעצט איז אזוי, די נעקסטע קוועשטן איז א קוועשטן וואס איז זייער סימילער צו די ערשטע זאך, סאו איך וויל פון דעם אויך ארום רעדן שנעל און נאך וועט מען גיין ווייטער. א אינגערמאן פרעגט אזא קשיא, איך בין א כולל אינגערמאן, מיין ווייב ארבעט, איך האלט אינגאנצן דריי יאר נאך די חתונה און איך פיל אז איך בין מצליח אין לערנען און איך גיי לכאורה בלייבן לערנען ביז די לעצטע מינוט וואס איך קען, איך האב הנאה צו לערנען, איך בין מצליח אין עס און לכאורה גיי איך דאס בלייבן טון. און מיין ווייב ברענגט אהיים געלט. איך האב אנגעסעיווט פון די לעצטע דריי יאר פון די סעיווינגס, איך שפענד זייער ווייניג געלט, איך צאל זייער ווייניג רענט, קודם כל הכבוד פאר דעם אינגערמאן, א אינגערמאן פון וויליאמסבורג וואס צאלט טויזנט דאלער א חודש רענט, ער האט א איין רומיגע דירה, כ'האב הנאה פון דעם, מענטשן דינגען דריי פיר רומיגע דירות פאר אינגעלייט נאך די חתונה, מען צאלט צוויי אהאלב טויזענט דאלער רענט א חודש, פארוואס דארף מען צאלן צוויי אהאלב טויזענט רענט א חודש, ווען ער וועט האבן א גרעסערע וועט ער האבן א גרעסערע ניד, וועט האבן א גרעסערע משפחה, וועט ער זיך דעמאלטס מסדר זיין, לאז אים קודם קומען צום אטעם, לאז אים קומען צום צום צום פאנג אן די לעבן אויפן ריכטיגן פיס, נישט גראד מיט א פרעשור פון א בודזשעט וואס איז נישט מעגליך אז ער זאל אנגיין, אבער דאס איז א שמועס פאר זיך, אבער כפרה די אינגערמאן צאלט אינגאנצן טויזנט דאלער א חודש רענט, ער האט זייער ווייניג עקספענסעס, און ער האט זיך געסעיווט פֿופֿציק טויזנט דאלער, נישט דורך גנב'ענען און געלט ק, וואס איך וויל נישט צופיל ארום רעדן פון דעם, ודי למאירן, ער האט נישט גענומען פון ערגעץ נישט קיין געלט, נאר וואס דען, אויף א כשר'ע וועג האט ער אוועק געלייגט די געלט, פרעג די אינגערמאן וואס זאל איך יעצט טון, זאל איך אינוועסטן מיין פֿופֿציק טויזנט דאלער וואס איך האב? אדער זאל איך לאזן די געלט זיצן אז ווען איך וועל מוזן האבן נאך עקספענסעס וועל איך פון דעם לעבן ווילאנג איך קען לערנען פאר דעם? דאס איז זייער א גוטע קוועשטען, און די קוועשטען איז נישט נאר פאר חקרן כולל און גמרא, דאס איז א קוועשטען פאר יעדן איינעם, און געלייט דארפן דאס וויסן. דער אייבערשטער העלפט אז דו האסט אפאר איבעריגע דאלער, וויפיל מענטשן ס'איז דא אין געלייט וואס זיי האבן אפאר איבעריגע דאלער אוועקגעלייגט, און וואס טוט ער, אנשטאט צו טראכטן וואס קען איך טון אז מיין בודזשעט, אז מיין לעבן זאל זיך שטעלן אויף די ריכטיגע רעלסן, טראכט ער, קוק אן, כ'האב דאך די געלט אוועקגעלייגט, שוין, ס'ליגט אוועקגעלייגט, איך קען עס נוצן. און וואס געשעהט נאכדעם? מיט'ן אייבערשטנ'ס הילף האסט א קינד, האסט נאך א קינד, האסט נאך א קינד, ביז דו דערזעהסטעך אז דיין בודזשעט קאווערט שוין נישט דיינע עקספענסעס, וואס טוסטו דעמאלטס? פאנגסטו אן צו נעמען געלט פון דארט ווי דו האסט אוועקגעלייגט די געלט, און וואס געשעהט מיט די געלט? ס'דיפליט זיך, ס'ענדיגט זיך, ס'איז מער גארנישט דא. און דו האסט ווען אביסל שכל, ווען דארף מען זיך דערמאנען צו טראכטן פון דעם? דאס דארף מען זיך דערמאנען צו טראכטן ווען ס'איז שוין עק וועלט, ווען ס'איז שוין בוער מים עד נפש, ס'איז שוין נישט מעגליך, איך קען נישט קאווערן, איך קען נישט דעקן, און דעמאלט פאנגסטו אן צו גיין אויף די וועג, און אמאל זעסטו איך האב נישט קיין פרוטה ביי די נשמה, מיין אינקאם קאווערט נישט מיינע עקספענסעס, וואס זאל איך יעצט טון? דעמאלט דארפסטו דיך דערמאנען צו טראכטן פון דעם? דערמאן דיך יעצט צו טראכטן פון דעם, און אוודאי איז די ענטפער, צופעליג אין די ספרים שטייט די זעלבע זאך, א מענטש דארף טראכטן פון דעם, אז דו האסט געלט, זעה די געלט, זעה נישט אויס צו נוצן די געלט, זעה וואס דו קענסט טון מיט די געלט, אז די געלט זאל ווערן אוועקגעלייגט אויף א וועג אז ס'זאל דיך ברענגען אנדערע געלט, אוודאי. ס'קומט צוריק צו די פריערדיגע קוועסטשן, וויאזוי? כ'האב נישט קיין נאלעדזש, אבער יעדע אינגערמאן, יעדע מענטש אז ער לייגט זיך אריין אין זיין מיינד צו עס, ער וויל זייער שטארק, דארף ער טרעפן די זאך וואס ער וואלט ווען געוואלט טון, און טון אלעס וואס ער קען זיך צו עדזשוקעיטן דארט. איך ווייס אסאך כולל אינגעלייט, יא, כולל אינגעלייט. וואס זיי מאכן זייער שיין פרנסה, זיי האבן אביסל געלט, זיי מאכן געוויסע השקעות, זיי טוען געוויסע ריעל עסטעיט, זיי טוען געוויסע געוויסע הארד מאני, זיי טוען געוויסע זאכן מיט די געלט, זיי זענען עוסק אין די זאך, און זיי זיי לערנען נאך אלץ אַכט נײַן שעה א טאג, ס'איז דא אסאך אזעלכע אינגעלייט, און דאס איז א מורא'דיגע שאד אז א אינגערמאן זאל זיצן און לאזן אפערטוניטי פון זיין לעבן אריבערגיין אויף אזא וועג, א מענטש וואס איז א כולל אינגערמאן, וואס זיין ווייב ארבעט, קומט אריין שיין פרנסה, דו שפארסט דיך א דאלער אויף א דאלער, האסט דיך געשפארט די לעצטע פאר יאר, דו גייסט דיך ווייטער שפארן, יעצט איז די צייט, יעצט האסטו נישט קיין סאך הוצאות, יעצט האסטו געלט אוועקגעלייגט, יעצט האסטו נאך א רואיגע קאפ, יעצט איז די צייט זאלסט דיך טראכטן וואס ווילסטו טון אויף א וועג אז עס זאל דיך העלפן, די געלט וואס דו האסט אז עס זאל דיך העלפן זאלסט קענען האבן פעסיוו אינקאם, זאלסט האבן א אינקאם אן דעם וואס זאלסט דארפן אריינפאנטשן א קארט יעדן טאג ניין און צופרי, יעצט קענסטו עס נאך טון ווען ס'וועט קומען די טאג וואס דו וועסט שוין זיין דערשטיקט מיט א שטוב מיט קינדער, מיט ריזיגע רענט הוצאות לייק קרעזי, וואס וועסטו דעמאלטס טון? דעמאלטס וועסטו שוין נישט האבן די ישוב הדעת פאר דעם, וועסט נישט האבן די צייט פאר דעם, איז אוודאי די צייט זאלסטו עס יעצט טון, קום איך צוריק צו דעם וואס אונז האבן פריער געשמועסט, אז דו דארפסט מער נאלעדזש אויף דעם, דו פילסט דו דארפסט דיך בעסער עדיוקעיטן אויף דעם, הונדערט פראצענט, קאל אריין, לאז א מעסעדזש, שיק א טעקסט מעסעדזש, שיק א אימעיל, לאז וויסן, און לאמיר זען צו עס איז דא א גענוג א פארלאנג אויף דעם, און מ'וועט בעזר השם פרובירן צו טון וואס מען קען כדי צו ברענגען די עדיוקעישן. און אזוי ווי מען רעדט פון דעם וועל איך און געבן א צווייטע זייט וואס איז זייער א סימילער קוועשן, אבער די פאקטס זענען קאמפליטלי קאמפליטלי דיפרענט, און דא רעדט מען פון איין כולל אינגערמאן, וואס מאכט נישט קיין פרנסה בריווח, נאר ער מאכט זייער זייער זייער בצמצום פרנסה, און ער האט נישט גענוג פון ווי צו לעבן, פרעגט די אינגערמאן וואס בין איך מחיוב צו טון? און וויאזוי קען איך אויסשטעלן א גוטע בודזשעט? וואס דארף איך טון? איך לערן אין כולל, פרנסה האב איך נישט, וואס דארף איך טון? קום איך צוריק צו, צו, צו, ס'איז אינגאנצן א אנדערע מין קאנווערסעישאן, אבער באמת דער אינגערמאן דארף טראכטן, די זעלבע זאך, איין זאך איז סימילער, אז דו ביסט יעצט אין א פאזישן וואס דו גייסט אין די פיוטשער נישט זיין. א מענטש דארף וויסן, א אינגערמאן האט חתונה, דארף ער וויסן אז דער אייבערשטער העלפט דיך אז ס'קאסט דיך נישט אסאך דיין לעבן יעצט און דו קענסט דורכשטופן, דו האסט פרנסה, קענסט לערנען אין כולל, פיין, אלעס פיין און וואויל, אבער אפשר קענסטו נעמען א שעה צוויי דריי א טאג און זיך אנהייבן צו לערנען עפעס א סקיל, לערן דיך בוקקיפינג, לערן דיך עפעס, אקאונטינג, פאנג דיך אן צו לערנען א זאך וואס דאון די ראוד ווען דער אייבערשטער וועט דיך העלפן אז דו וועסט שוין דארפן ארויסגיין טרעפן פרנסה, דער אייבערשטער וועט דיך העלפן דו וועסט האבן א שטוב מיט קינדער, דער אייבערשטער וועט דיך העלפן דו וועסט האבן א גרויסע בודזשעט, וואס גייסטו דעמאלטס טון? וועסט דיך ארומלויפן ווי א שיכור, וועסט נישט האבן וואס צו טון, וועסט נישט, קענסט עפעס? ניין, איך קען נישט גארנישט, ענגליש קענסטו נישט, קאמפיוטער קענסטו נישט, אקאונטינג, גארנישט קענסטו נישט, וואס גייסטו טון? וועסט נישט האבן קיין ברירה, וועסט נעמען א דזשאב וואס מען צאלט דיך ווייניג, קיין באדזשעט העסטו נישט קענען דיך קאווערן, קיין לערנען העסטו נישט קענען, דיין קאפ העט נישט זיין מיט דיר, דיין גאנצע ישוב הדעת העסטו פארלירן, יעצט איז די צייט, זיי נישט קיין נאר, אז דו ביסט א כולל אינגערמאן און דו קענסט דיך קאווערן, זע צו טון וואס דו קענסט אז דו זאלסט דיך בעזר השם קענען עפעס לערנען אין די זייט, אז ווען ס'וועט קומען די צייט אז דו וועסט דארפן ארויסגיין, זאלסטו קענען ארויסגיין, זאלסט וויסן וואס צו טון, זאלסט האבן עפעס א סקיל אין די הענט וואס דו זאלסט עס קענען טון. און איך קום צוריק צו די זעלבע זאך, פון דעם איך האלט עס אין איין זאגן, איך קען נישט ענטפערן קיין קשיא פאר א מענטש אן דעם וואס איך קען די גאנצע פיקטשער. איך הער שאלות פון א מענטש, און איך טריי צו טראכטן בערך די סיטואשען פון די מענטש, איך געב געוויסע איידיעס, און ותן לחכם ויחכם עוד, דיין דזשאב איז יעצט צו נעמען די אינפארמעישן וואס איך האב דיר געזאגט און טראכט אריין ביי דיר, נעמט מען די חשוב הדעת און טראכט וואס דארף איך טון, וואס איז רעקווייערט פון מיר צו טון, וויאזוי שטימט עס פאר מיר, וויאזוי שטימט עס נישט ביי מיר, און אויב פילסטו אז דו דארפסט מער פערסענעל העלפ קענסטו מיך אימעילן און זען צו מען קען אויפסעטן א קוויק קאנווערסעישן, אבער די עיקר קאנסעפט איז טראכט מיט שכל אביסל פאר די פיוטשער אויך, טראכט נישט נאר פון יעצט, ביסט רעקווייערט צו טראכטן וואס וויל איך דאון די ראוד, איבערהויפט אז דו ווילסט בלייבן א כולל אינגערמאן, איבערהויפט אז דו ווילסט קענען לערנען, דו ווילסט נישט פארלירן דיין ישוב הדעת, דו ווילסט קענען בלייבן א גוטע מאן פאר דיין ווייב, דו ווילסט קענען בלייבן א גוטע מאן, א גוטע טאטע פאר דיינע קינדער, סאו טראכט, וואס האב איך צו טון, וואס וויל פון מיר דער אייבערשטער, און אויף אזא וועג וועסטו בעזר השם מצליח זיין. כ'גיי צו די נעקסטע קוועשטען וואס דער איד פרעגט, א זאך וואס איז אויך נוגע אין די גאנצע שמועס און דאס איז בעיסיקלי וויאזוי קען איך באצאלן פאר מיינע בעיסיק עקספענסעס אינצווישן וואס איך לערן מיך א סקיל. דאס הייסט דער איד פארשטיי איך האט א שטוב מיט קינדער שוין, ער האט שוין אסאך עקספענסעס און ער דארף צאלן פאר ברויט, פאר פיטער ברויט אויפן טיש יעדן טאג, און אין די זעלבע צייט איז ער געגאנגען זיך לערנען א סקיל, און זייער אסאך מענטשן האבן די קשיא, און איך טרעף די קשיות זייער אסאך פון מענטשן וואס קומען מיך צו פרעגן, איך וויל מיך גיין לערנען א סקיל, איך בין סטאק, וואס זאל איך יעצט טון? איך דארף יעצט האבן פרנסה מארגן אויפן טיש, וואט דו איי ניד טו דו? און איך וויל ענק זאגן מיין אפראוטש פאר עס, און איך מיין אז דאס מאכט די מערסטע סענס, און ווער ס'האט עס געטון אויף די וועג האט עס געארבעט, און אדערווייז איז עס זייער א שווערע וועג צו ארבעטן, אזוי ווי מ'זאגט אויף מ'זאגט די אפערעישן איז געלונגען אבער די פעישענט איז געשטארבן, העסטעך גיין לערנען א סקיל, יא, נו וואס העסטו האבן פון דעם סקיל אז דו קענסט נישט יעצט ברענגן קיין פרנסה, אביסל צייט אין דיין לערנינג פראסעס העסטו קראכן, סאו וואס האסטו געהאט פון עס, האסטו גארנישט פון עס, נישט די סקיל און נישט די פרנסה, סאו דארפסטו טראכטן אביסל מיט שכל, יעצט איז אזוי. ווען דו גייסט טראכטן וואסערע סקיל צו לערנען, דארפסטו טראכטן וויפיל קאסט מיך דאס צו לערנען, וויפיל צייט גיי איך מוזן אריינלייגן, וויפיל געלט גיי איך מוזן אריינלייגן, און זייער אסאך מאל איז דא אז די איינציגסטע וועג וויאזוי דו קענסט לערנען די סקיל, איבערהויפט אויב דו רעדסט פון א עכטע פראפעשענעל סקיל, איך רעד נישט יעצט פון סתם אזוי איינער לערנט זיך אויס עקסעל, איך רעד איינער לערנט זיך אויס אקאונטינג, ער גייט ווערן א סי פי עי, ער גייט ווערן א לויער, ער גייט ווערן, ער גייט האבן דעגריס אין פראגרעמינג, וואטעווער, עכט א סקיל, אט די ריעל עסטעיט, עכט א סקיל, וואס דאס גייט דיך בעזר השם ברענגען א שיינע פרנסה, איז געווענליך ווען דו גייסט דיך לערנען אזא זאך גייט דיך עס קאסטן געלט, ס'קאסט אסאך געלט, צו פאר די טיטשערס, צו פאר די סקולס, צו פאר די מאטעריאל, ס'קאסט אסאך געלט צו לערנען די סקיל, איז וואס די אינגערמאן דארף מאכן א חשבון איז, בשעת איך מאך א חשבון וואס ריקווייערט פון מיך כדי צו לערנען די סקיל, וואס דארף איך טון? דארפסטו אויך וויסן אז ס'גייט קאסטן נאך א קאסט, און די קאסט איז פון ווי איך גיי לעבן בשעת איך לערן מיך די סקיל. יעצט איז אזוי, ס'איז דא סקילס וואס דו קענסט לערנען ביינאכט שעות, צייטן וואס דו ארבעטסט נישט, זונטאגס, ס'דא אזעלכע סקילס אויב ס'שטימט מיט דיין ארבעט און דו קענסט דאס טון, איז דאך מה טוב ומה נעים, קענסט סיי קאווערן דיין בודזשעט, און דו קענסט סיי לערנען די סקיל, סאו דאס איז דאך לכאורה נישט קיין שאלה. די שאלה איז נאר אויב דו ווילסט אריינלייגן פול טיים, דו ווילסט גיין איינס, צוויי, דריי, אין אפאר חדשים צו א יאר צו צוויי וואטעווער די סקיל איז, און דו ווילסט דיך עס גוט אויסלערנען, און נאכדעם זאלסטו דיך שוין קענען זיין אויף די פיס און אנהייבן צו ברענגען א שיינע פרנסה. אזא זאך מיינט אז דו גייסט פאר די יאר צוויי דריי צו וואטעווער האו לאנג איט טעיקס, נישט קענען ברענגען קיין פרנסה. סאו איז ריקווייערט פון דיר ווען דו מאכסט דיינע חשבונות, וואסערע סקיל צו לערנען וויפיל ס'גייט דיך קאסטן, דארפסטו אויך צולייגן נאך א קאוסט, און די קאוסט דארף זיין פון ווי איך גיי לעבן פאר די צייט ווי לאנג איך גיי מיך לערנען די סקיל, און אז דו טראכסט עס אויף די וועג איז פשוט די. וואדע זאגסטו ס'איז נאך א לאון, לאמיר זאגן אז די תירוץ איז אז דו נעמסט א סטודענט לאון, סאו אקעי סאו איך נעם א סטודענט לאון דארף איך אויך צולייגן אז איך דארף נעמען א לאון כדי צו קענען דורכשטופן מיין פרנסה אין די צייט, אויב טוסטו עס נישט אויף די וועג ביסטו ביסטו פונקט ווי די בת היענה, באַסטיאַן האָט זיך אַרײַנגעפּאַקט די קאָפּ אין די ערד און געזאָגט, אַז איך קען קיינעם נישט זען, קען מיך קיינער נישט זען, ממילא קען מיך קיינער נישט הערטן. ס'גייט נישט אַזוי. ניין. די מציאות איז, אַז אין די נעקסטע יאָר גייסטו בעזר השם דאַרפֿן ברענגען פּוטער-ברויט. האָסט צוגעזאָגט פֿאַר דײַן ווײַב אין די קציבה, איך גיי דיך ברענגען צו עסן יעדן טאָג. סאָ דו קענסט נישט זאָגן, אַז איך קוק נישט אויף עס יעצט, עפּעס וועט שוין ווערן. דו קענסט נישט קוקן אויף די וועג. דו מוזט דיך מאַכן אַ חשבון פֿון ווי דו גייסט קענען קאָווערן דײַן בודזשעט אין די נעקסטע יאר אדער ווי לאנג ס'גייט נעמען ביז דו גייסט דיך לערנען די סקיל. די ערגסטע זאך וואס דו קענסט טון איז אז דו זאלסט זאגן אז די געלט גייט קומען דורך קרעדיט קארד וואס איך גיי באצאלן צוואַנציק פון און צוואַנציק פראצענט אינטערעסט רחמנא לצלן. דאס מיינט בעיסיקלי דו גייסט ארבעטן שווער צו רייך מאכן די בענק. דאס זאלסטו נישט טון. ענדערש גיי נאך געלט. זאג פאר מענטשן, איך גיי נאך געלט, דארפסט נישט זאגן פארוואס, דו דארפסט נישט זאגן אז דו גייסט פאר דיר נאך געלט, ענדערש זאלסטו גיין נאך געלט ווי צו טון אזא זאך, אבער בודזשעט דיך עס אריין אויף א וועג וואס דו קענסט, און נעם דיך דאס אריין אין די גאנצע חשבונות, און אזוי מיטן אייבערשטנ'ס הילף וועסטו שיין מצליח זיין און נאכדעם וועסטו האבן א סקיל, און דעמאלטס וועסטו צוביסלעך אפצאלן סיי די סטודענט לאונס, און סיי די געלט וואס דו האסט געדארפט האבן צו לעבן די יאר, און אזוי וועסטו בעזר השם זיין מסודר פאר די רעסט אוו יור לייף האפנטליך, אגען, עני קוועשטענס, עני קאמענטס, עני הערות, איך אפרישיעט הערות ווייל דאס געט מיך קלעריטי וואס די עולם וויל הערן. שיק א אימעיל, ask at chaimekstein dot com, ask at c-h-a-i-m-e-k-s-t-e-i-n dot com, אדער א וואויסמעיל אדער א טעקסט צו אייט פאר פייוו, פאר וואן אייט, פייוו זירא, טרי סעווען.